Ara kemm tkun ġo fija il-ħaġa, kemm tkun vera ġo Babel għalik. Illi jiena kważi kważi insejt jew ta' parsi ma realizzajtx li nqas nista' nipprova tfal jekk inti ma jkollokx period. Hija ħaġa naturali. U meta kont mort għand l-ewwel gajni li kont mort kien qalli minti m'għandekx ovulation ovvja għax m'għandekx period dak il-ħin Bqajt niċċassa lejh għax qalli xi ħaġa li deep down kont naf, imma li jgħidilek bniedem għal rovja kemm ħa jiġu ħsibijiet, mela jien għaż-żikk ta' figer.
Għalfejn mort għand tabib jiġifieri inti? Għax ma sajx nqabad pregnant ovvja. Imma kont taf se jgħidlek? Kont naf imma rrid nismagħha minn xi ħadd professjonali, jiena ħsibt li forsi ħa mmur jgħidlu hi issa hu dawk. Taf kif, u mbagħad pereżempju jiġi. Treġġa l-period.
Kienet ħafna iktar eh, diffiċli minn hekk u kelli post recoveries, ġifieri dik hija xi ħaġa li hija komuni Speċjalment meta pereżempju dik samta fuq social media realizzajt kemm kienet komuni kemm ma kontx waħdi dik ukoll hija xi ħaġa li vera nara pożittiva li ma tħossokx waħdek. Però kienet ħafna iktar ikkumplikati minn ikkumplikata minn hekk għaliex blood test wara blood test ħadd ma jista' jsibli xejn. M'għandekx problemi int u jiena iva għandi ta' żgur għandi problemi għax ma jistax ikolli tfal għax m'għandix period pereżempju u kienet a very long long process u during this long process Imma x'għadda minn moħħok il-mument li qallek isma' inti ma jistax ikollok it-tfal għax għandek il-period. U inti, lejn jinqat ma qtajt qalbi, ġifiri jina ħadd ovvjament hemm different waves, ġifiri hemm IVF, hemm ħafna, thank you. Hemm ħafna fertility treatment li inti tista' tieħu, ġifiri jina bniedma li ma naqtax qalbi, jina jien ħansir um.
Dik kienet dak l-uffiċċju dik dak il-ħsieb. Le, jina ħriġ minn dak l-uffiċċju b'qalbi maqsuma bil-ħsieb illi jina r-raġel tiegħi qatt ma nista' naħ missier. Ħabba fija. Dik kienet l-iktar. Eh, eh. Għax ħassejt, inti inti meta tkun qed tagħmel xi ħażin għalek innifsek. Jew jew l-malnutrition dwar tagħmel xi għalek innifsek inti tħoss. Imma mhux dejjem taċċetta. Naħseb li inti taċċetta li qed tagħmel anke meta jkollok, pereżempju jiena niġi minn familja illi we're very prone to, to depression u anxiety u rajt ħafna nis li huma close tiegħi li jkunu vulnerabbli ħafna nibda ngħid ma kif qed taħseb hekk fuq annifisha pereżempju bad by time I realize li mhux għax iridu huma. Mhm. Hija diffiċli biex intaċċetta jkollok problema u tħossok qed tiġġennen. Mhm. U jiena ħassejt qed niġġennen. Ħassejt li ma konġ naf kif noħroġ minna inti one għadek bleeding disorder. Mela il-fokus tiegħi Huwa biex jien ikolli tfal, imma biex ikolli, ġifieri biex ikolli l-pirt irid neħxin, minn għadni bleeding. Hemm ħafna affarijiet illi illi dak iż-żmien kienu wis overwhelming għalija plus li tinsiex jiena bniedma li mal-familja tiegħi jiena strong ħafna. Sewa. Ġifieri jiena rari, sorry ma spittixxu. Rari jisimgħuni li ħa naqta' qalbi fuq xi ħaġa jew jorawni breaking down jew nibki jew so jiena dejjem xtaqt li nibqa' strong li probabbilment wara li ħriġt tant it-tabib l-omm jgħid le kollox sew ta' sa nerġa' niltaqa' miegħu u mbagħad naraw so dejjem żammejt kollox ġo fija. U mbagħad niftakar kont mort għand psikjatra U kont qed ngħidlu, Qalli int għandek wisq guilt feeling ġo fik. Qalli trid tibda tara, tħares lejn il-futur, qalli tinsa dak li ġara, qalli tipprova tħobb lilek innifsek iktar biex inti tfejjaq lilek innifsek. Qalli qalli there's no going back now. Qalli you can always learn from it as it goes, qalli afda fik innifsek kemm jien kont mort ukoll għax kemm-il darba ħadd tmur għand it-tabib u jgħidlek m'għandek xejn. Isek bla ma trid taqta' qalbek. Taqta' qalbek tests m'għandek xejn taqta' qalbek. MRI f'moħħi, thank God, ma kelli xejn, taqta' qalbek. U mbagħad bażikament kont mort għand gajni ieħor, ma nafx se nsemmi hawnhekk. Min trid Mr. Mark Formosa. U tant kemm ħadni b'kalmezza dan ir-raġel li qisni l-oħrajn li qalu li xeba affarijiet isni nsejthom. U ġifieri mort tant hormone specialist, tant ħafna nies. Poġini fuq il-mejda għalli Don't worry ta' qalli we'll try. Qalli what we fail we'll try again. U f'moħħi għad l-allu minn dar raġel. Wieħed hekk li vera tani fidi li ħan ipprovaw if we fail we try with something else. U Insomma, u long story short, very long story short, irna xielu.
Mela, tlaqna?